Hallo an häerzlech wëllkomm zu enger neier Episod Ugezockt an zwar dës Kéier mam World of Warcraft Classic. An dës Kéier sinn ech net alleng, den Jo ass derbäi. Gudde Mëttig. Sou, elo ass, elo stelle mer eis natierlech erëm déi grouss Fro, Allianz oder Hort?
Ech muss éierlech soen, ech hunn deemools net bei mir ugefaangen um PC, mee beim Kéis, effektiv beim Kéis, bei him an der Kummer hunn ech déi éischt Kéier WoW gespillt an dat war ëm d'Hauch. An ech hu lo nach, ech, also esou domm wéi et kléngt, mee all Kéiers wann ech iwwer déi Wiss do lafe bei den Tauren, Mee ech hun nach ëmmer de Geroch vum Kéisenger Kummer an der Nues. An ëmmer wann ech iwwert déi Wiss lafen, bah, richt no Kéis. Also sou vill mol dozou. Kënnt eng Mënz geheien oder sou. Hei, dat kënne mer man. Ech hun hei sou en 10 säitege Würf, 20 säitege Würfel. Aua.
Ech hu grad keng Mënz bei Hand. Ok, ma dann vun 1 bis. Da soe mer, jo, 1 bis 10 soe mer Allianz an alles wat driwwer ass Hort. Ok, an der Rei. Gutt.
Dass eng 18. Dat gëtt hort. Ja, also ech perséinlech si jo och fir Tauren, ne? Jo.
Ja.
An ech denken, ech huelen och de Schamane. Ok, da ginn ech Jeeër. Well domat hunn ech eigentlech esou richteg ugefaang.
Eng schwaarz Kou man ech mer elo. Ech hunn eng schwaarz-wäiss. Just nach d'Hoaren. Ah, de Bart, dat ass elo natierlech wichteg, mee ech Ja, de mengen, Bart, ech si dee schonn muss dec- sëtzen. Ech si lo decidéiert, dat war genau deen do. An mäin Numm ass wéi deemools, wee soss? Also, Ja.
Mal ech, ech kucken, ka ob dat mech mol geet. net méi u mäin deemools erënneren. Sou.
Ja, ech hu gëschter zimlech vill Zäit do mam Untote verbruet. An also untoten hat ech lo haut absolut kee Bock méi. Dat äh, gleewen ech der. Well déi Ufanksgebitter, fir dat lo gleeft, mee déi hu sech deemools gezunn. An déi zéien ech och elo um Classic-Server.
Dat zitt sech ëmmer. Mhm. Mee ech hat awer och scho gelies, dass ganz vill der Problem hätten, iwwerhaapt an d'Spill eranzekommen mat äh, Wardeschlaange Ech hat vun gëscher zwee laang Stonnen Waardezäit. oder Mee sou. dowéinst war ech op deem Mä englesche eben.
Server, well dat deen eenzege war, wou ech nëmmen 4 Minutte gewaart hunn an net iergendwéi eng Stonn. Putain, ma ech si lo frou, datt mir direkt rakomm sinn. Jo, Gott sei Dank. Et ass schéin, et si ganz vill Kéi hei.
Also ech hunn d'gëschter mega schéi fonnt. Also ech hat net geduet, datt mer esou gutt wäert gefalen. Et war esou, esou, wéi soll ech soen, entschleunegt, esou, esou gemittlech. Jo, jo, jo, näischt méi esou Hetz, Hetz, ne? Ah, wann ech elo, wann ech elo momentan bei WoW erakommen, ech sinn iwwerfuerdert mat allem iergendwéi. Esou vill Saachen, wat et do gëtt, an dann, oh. U Spams eng Attack no der aner an och mat dass de d'Quests erëm liese muss checken dat géing mech nerven mee ech fannt schéin. Jo dat du hues emol du du léisst em erëm Zäit fir Spill Jo well mëttlerweil mëttlerweil hackse se also du gees se sichen an da renns de vu Punkt A op Punkt B op C an dann jo weess guer net wat lass ass Jo sou hu mer emol déi éischt Quest un jo ech siche mech grad.
Ech huel mol déi éischt Quest un an da kucke mer weider. Vläicht ass jo nach esou e klenge Bug. Ech gi schon alt déi zweet Quest unhuelen. Häuptling Hawkwind möchte, dass ihr seine Mutter beim Brunnen südöstlich vom Camp Narache sucht. Ja, dat maache mer dach. Mär sichen dem gudde Mann seng Mamm. Hei, do ass se jo!

Ech muss och Munitioun kafen, ech hun der 200. Ech hat dat och beim Schuch gech, hun do scho keng Wurfmessere méi. Krut näischt. Ech fannen hiren Danz jo och esou gutt.
Ja. Dat ass mat Abstand dee beschten Danz. Ech hunn dech schonn oft am Soff dee selwechten Danz gesi maachen.
Ja, ja, dat ass wouer. Du gesäit och grad gudd aus wéi's du hannen een ëmbréngs an ech danzen hei.
Maja gesäis mol gudd aus. Ech muss awer och zougin ech si gëscht scho puer mol gestuerwen. Problem ass wann een sou gewinnt ass sou vill Mobs ze pullen an da kënnt een lo heihin an et pullt een der zwee. Dann ass een tot. Dann ass was kaputt. Deen huelen ech mol. Oh pardon. Ech war vergiess en ophuelen. Oh freck. Lo hat ech awer grad eppes dat hat ech scho laang net méi. Wat dann? Mein Mana ist niedrig. Oh.
Ja.
Alter.
Ja, ech hunn och erëm Mana, pass op. Alter. Oh. Oh, ech hu Schung fonnt, Mike. Immens.
Muss mer eis jo och Gedanke maachen, wat mer, wat mer als Beruff léieren. Ja, ech wollt, ech, ech hat, also ech hu mer schonn jo méi laang iwwerluet, wat ech dorëm géing spillen. Ech géing.

Dat hei war och mäi Liblingsstartgebitt. Dat ass esou schéin hei. Dat ass dach e Béierkrou, dat ass dach keng Wasserkanne. Dat do ass eng Wasserkanne, Mike. Dat ass e Béierkrou, ziel mer keng. Mike.
Dat ass eng Wasserkanne. Maa mer dat elo domat.
Ech hunn et gelies. Ech hunn och direkt erëm meng Tast mat automatesch Rennen beluet. Eescht Fräihelleg. Blumlook! Wo ass dann dat Camp?
Camp Narache, dat ass hei. Ah, dat ass.
Ah, gutt.
Da si mer schonn, da si mer schonn e Schrëtt weider. Investigativ. Sou. Sinn ech schonn op engem sëlwer, Mike? Ma hallo. Ech ginn räich. Oh, ech hunn nach e Beutel. Dee verkaaft mer awer net. Oh, hues du e Beutel fonnt, du Schwein? Gesäis mol, wéi ech sinn. Wildtiere aufspüren. Zack geléiert. Ech ka Wildtiere aufspüren.
Ech soten der elo genau wou déi Puma sinn, genau. So du mer wou de Puma ass. Ech hat se ganz do an um Berg gesinn. Oh
du hues erëm déi beschten Ae vun eis, ech gesinn dat schonn. Ech kann der soen mäi léiwen Aen, hei sinn der.

Claudia huet hien e Panda Baby. Mir sinn hei am Classic man. Assi.
Ech soen dat. Ech war awer gëscht och nach eng Kéier an Orgrimmar. Ech hu mer dat nach eng Kéier missen ukucken, wéi dat deemools ausgesinn huet.
Jo, ech mengen haut komme mer awer nach net an Orgrimmar. Oh, du sees dat esou.
Lass mal frei. ah, nötig. Shame. Mhm. Sind ja Grafikerstellungen bei mir.
Kann ich auch mal gucken. Ja.
Komm, ich mal alles ab. Oh, lala.
Ultra, hoch, hoch, ultra, ultra, hoch, hoch, ultra.

Jo do um Dorn, den Dornrankenkamm, mee solle mer net fir d'éischt déi eng Quest nach ofginn? Dach, dach, dach, da ginn ech nach e bëssen eppes verkafen. Bringt den Kopf von Häuptling Spitzauer, ah sou, ok. Habt günstige Winde. Kann een awer och sou oder sou verstoen. Dat ass wouer.
Mike, ech hu schon 100 Schëss verballert. Ass eng Sau.
Ech mengen da gin ech mir mol eng Kéier hei, ech huelen mer léiwer nach Munitioun mat. Besser ass et.
Ok hei kréien ech keng Munitioun, ech mengen dat hat ech do hannen. Ooh op Level 4 kréien ech Erdschock. Ruhig, sou geet zwar virun. Hei richt, da wackelt de Buedem, ech soen der et. Muss mir iwwerhaapt hin? Ech lafen ëmmer drop lass.

Mike, dat ass déi selwecht.
Ech si mol net méi han drugelaf, ech rennen dee Wee lo net en Ecke zréck. Schmackes drop geschloen, au Batsch! Hei muss de op d'Achs hin.
Patsch! Patsch! Patsch! Et blubbert et am Kessel. Oh, gutt. Oh, hei ass en! Ech brenn!
Hei ass en!
En ass schonn do! Wow! Wéi soll mer eräusfannen, dass mer Level 5? Jo, dat huet sech jo scho voll gelount. Hm, ech fannen och.
Lo schellt dat hei. Moment. Mhm. Da Ech hun der schneit. puer seigekillt, ha? Ech gesinn, ech gesinn, merci. Leeën mer eis erëm zeréck an da waarden mer bis mer do sinn.

Soll mer roueg deen hunn?
Oh hei, dat ass eng Idee. Komm mir maachen dat. Tëschenzäit ginn ech mer eng Béier sichen.
Mike, do maachen ech mat.